Selâm aleyküm, sayıqlı dostlar! Vaqıt şerifiniz hayırlı olsun! Lâle telekanalımızda Aç oldım programmamıznı başlaymız. Bugün menim yardımcılarım, şaqacılar. Menim yanımda azçıq çekilmedi Arslan, onıñ yanında Meryem ve Mercan. Selâm, balalar! Selâm!

Sut ve kokos. Kokos tozu, doğru. Ve, baqıñız, siz üçüñiz banan, siz çoq banan isteysiñiz içine qoşmağa? Ya. Ya da yoq, ya da azıcıq? Ne bileyim. Demek, keliniz banannı şimdi atlaycamız. Arslan, bizde pıçaq bar. Mana, bananlarnı, demek, doğrap, onıñ içine qoyamız. Ana, sen pıçaqnen çalışmağa bilesiñmi? İyi. Yoki men saña yardım eteyimmi? Oy!
Yardım etmek yoq eken. Yardım eteyim, e, qadına? Oy, mana, daa burda ne. Baq, Arslan, baq, nasıl yapamız. Bir ucunı, ana bu tarafını kesip atamız. Endi artlaymız, qabuğından artla endi onı, bilesiñiz? Yiber pıçaqnı, yiber. Men sañ şimdi başlarım. Ana böyle. Artlaymız qanı bananlarnı. Yoq, yoq, yoq, yoq, qolnen atlaymız, qolnen. Pıçaq nenden qorqam sen? Mına böyle baq, tutasıñ, bir, eki. Kim oşay banannı? Maymunçıq. Maymunçıq. Ya siz ne oşamaysıñız aysa? Oşaymız.
Bunıñ içine mına baqıñız, böyle alasıñız, baqıñız, böyle.

Anna öyle. Tek parmaçıqlarıñızğa muqayet oluñız, yahşımı? Maşallah. Oldı, taşla, o ezilir, Arslan, taşla onı. Taşla, taşla, taşla, taşla, taşla. Sen balalar bağçasına barasıñmı? E? Barasıñ? Ya ne ögreteler saña anda? Yuqlamağa ögretelermi? Ögretmeyler? Siz özüniz yuqlaysiz.
Sen sevesiñ yuqlamağa? Ya aşamağa?
Ya. Aşamağa da sevesiñ? Maşallah. Baqıñız, biz banannı endi doğrağan soñ, onı azıcıq ezemiz. Ana, ezdik. Endi içine şeker qoşamız. Qana, qoşuñız şeker. Anene.
Yarısını böyle töküñiz, töküñiz. Siz tatlı isteysiñiz? Qana. Hepsini?
Yoq, oldı, oldı, oldı, oldı, yapışıp qalarsıñız soñ. Bir kere qarıştıramız. Baqıñız, nasıl oldı. Kördiñiz? Endi içine kakao tökemiz. Hepsini?
İsteseñiz, hepsini töküñiz. Eger kakao sevseñiz. Au! Ana! Bunu yaptı.
Kim yaptı? Arslan yaptı. Hop! Ana endi Arslan yaptı. E, baq, endi kerçek Şamiçke oşaysıñ. Endi onda yahşıtıp qarıştıramız. Ya kim maña şiir aytacaq? Eger siz şiir aytmasañız, men çalışmaycam. Bastı Arslan.
Arslandan başlaycamız. Qana? Afrikada yaşar bambuk. Banan. Buni açar. Seviniya. Bayat o. Seviniya. Maşall. Keliniz epimiz alqışlayıq. Maşalla Arslanğa. Ya Meryem nasıl şiir aytacaq bizge? Men onı özüm yazdım.
Özün yazdın?
Qanı, buyur diñleymiz. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, hap hanğa tüşti harğa, ya harğa etti hasta, aşağandır hap usta. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ne yaparıq bu sonen, ne yaparıq bu sonen, er yerde sorarım. Bir adam, bir adam, soracaq edim odan, soradım, o ayta, sen sevesisin quşların, men aytım, ebet sevem, ketirsen onı mında, men aytarım, ne kerek, yap mağa, ketirdim, o aytı, sağ ol, sağ ol, men aytım. Maşalla!
Bunı kerçekten de özüñ yazdın mı? Maşalla, pek güzel, endi devam etecezmi şiir yazmağa? Kim sağa yardım ete, kerçek ayt? Men özüm yazdım. Özün yazasañ? Ana aşağıda avlaydı, Kemal tepede. Maşalla.
Endi devam etemiz? Ye. Qani, er kes özüni eşinde azırlasın, men sizge toqıp berecem soñ. Men endi qarıştırmağa devam etem. Men şimdi sütni qoşarım. Qarıştırarım. Mmm, az lezzetli olacaq. Ana, bir, eki, üç. Endi azır. Endi Men sizge teklif etem, onı keliñiz, bu saatımıznıñ içine qoyayıq, yahşımı? Soñ bizge tökmege qolay olacaq. Bari köç. Men de balalarnen çalışqanım içün balacasına işlemege başlayım. Endi, qani beriñiz maña bir dane qaşıq. Qani, bizde qaşıqlarımız qayda? Mana qaşığımız. Men onı yahşı etip qarıştırarım şimdi. Vau, böyle kokteyl men de içer edim. Multfilm baqıp. Sevesiñiz multfilm baqmağa? Eee. Arslan sevmey ğaliba. Eee.
Qana, çıqarıñız truboçkalarıñızı, men sizge tökeyim. Baqıñız, nasıl güzel olacaq şimdi. Bir, eki, üç. Yeter mi? Yeter. Ebet, er kesge yetecek, Meryem.
Mülkün içmege? Yeter. Mülkün, lâkin şeker tozunu qoşmaq kerek. Siz unuttıñız? Baqıñız, baqıñız, ne böyle. Üstünden sepemiz. Ana. Ana, sepiñiz özüñiz de. Soñ içersiñiz ve mağa lezzet nasıl olğanı aytarsıñız, yahşımı? Qani, Arslan, iç de baq, oldı, yeter! Men mına böyle içerim. Laf etmege ğaliba endi vaqtımız olmaycaq.
Lezetli-lezetli. Aa? Lezetli.
Lezetli, demek eñ küçük iştirakçimiz lezetli ayttı, demek kerçekten de lezetli olmaq kerek, e? Ya endi siz laf eteceksiñiz mi, yoqmı? Yoq. Arslan? Yoq. Mercan? Yoq.
Alınız bar laf etmege? Yoq.
İleride daa bizim programmamızğa kelecesiñiz? Yoq.
Aşanemizni begenesiñiz? Eee. Evde özüñiz yap baqacaqsıñız?
Eee. Qavğa etmeycesiñiz? Yoq. Endi tanış oldıñız, e? Dost olacaqsıñız endi qısmet olsa. Demek, sayıqlı dostlar, biz ögümizge qoyğan maqsadımızğa endi iriştik. Balaçıqlarnen mında dostlaştıq, em de beraberlikte şiirlerimizni ayttıq, em de beraberlikte böyle tatlı, güzel kokteylni yaptıq. Eminim, siz de begengendirsiniz. Pek qolay onı yapmağa, özüñiz yapıp baqıñız, soñra ise, Tekliflernizni, fikirleriñizni ya da muracaatlarıñız olsa, bizge mektüp yollay bilesiñiz, Aqmescit şeeri, Mamediye Mirusin soqağı on dörtünci evde yerleşe. Endi ne yapmaq kerek? Sağlıqlaşaq. Sağlıqlaşacaqmız, dostlar. İlerideki yayınlarımızda körüşkence sağlıqnen qalıñız, epiñizge aş tatlı olsun! Körüşkence!